Tɔ! A ni mi ma fain, a mi bi mi ma, a baŋ ma m-ma zuŋɔ maa, eh, a gba zaa ti lɛbila zɔri ni m mabiligu ni taba, so a gba ni tooi niŋ shɛm baŋ ma maŋa, eh, ka a shee ka lahi ka sɔsi ka bɛ ti dirila gɔrim fiila gɔrim puuni din beni, eh, ti nya ka ti mabiligu pam benimi. Din pun paati ka ti ni mali yɛri ya ŋɔ maa o ni niŋ haŋkali a ni bi mi shɛli puuni gɔrim ni bɔhiri nyɛ baŋda ka a zaŋ zaŋ pahi biɛhigu puuni din dahin shɛli din niŋ anfaani di zuɣu ti yɛn yɛli mabirigu shɛba di ŋmani shɛba pun pun jɔayirimi n yɛlimi yi a yi kpɛna m-piraaivɛti puuni ka di nyɛla ni ni yɛli yɛtɔɣ shɛli ka bɛ nini bi neei bee a'a a gba bela gɔrim yɔɣu ka n yɛli yɛtɔɣ shɛli zaŋ kpa gɔrim yɔɣu maa polo ɛɛh ka di bi niŋ a nyaɣisim bee ka di pa yɛlimaŋli ɛɛh pɔhim zuɣu bee soshal miidiya di nyɛla sokam ni ti zaa ha bini a gba ni mi li shɛm maa a ni tooi yina ɛɛh n-kuli niŋ viidiyo maa ɛɛh n yɛli la n-ŋɔ ka yɛli n-ŋɔ. Salo maa pii dolli din birigi ba bee din kpɛhi ba yɔɣu gorim yɔɣu travel experience din be di puuni di zuɣu yi ban pun gbaayiri ka di ŋmanila ti zaŋla silimiintiŋ yɛtɔɣa ni ti zaŋ nyihi bee ni ti zaŋ ti gbaŋ viɛŋ

Domin a ni daa daŋ kand na bee yi ni daa daŋ kand na, ka biɛhigu maa ti beni ya shɛm, yi, yi tuubu shee ni yi lubu shee, ka yi daa bi daŋ zaŋ zaŋ yɛli ti, ka zuŋɔ maa ka ti ni ti kana maa. Tirimbila m-bɔri ni lala bini ŋɔ maa di di ti. Dinzuɣu tirimbila m-bɔri ni ti di ti ŋɔ maa, bee di di ban be nyaaŋa ŋɔ maa. Ɛɛ, di ninni ka ti lahi niŋdi ŋɔ maa. di zuɣu ti mi dirigu di suhiri yi mi gba zaa. A yi kana nyin shee yi ma n-zaŋ ti a mabia, ka a mabia maa gba zaa ni kana, di gba yi kana ti paag a, a gba nyin shee yim zaŋ zaŋ ti so, di yɛli ni zaɣ ya ka zaŋ shee zaŋ zaŋ ti a, nyin gba bee n-shee yi. O ni shee zaŋ zaŋ ti a maa, a gba miri ka a chɛ ka di kpalim a sani. Din kana ti paag a shɛm maa, a gba shee yi man zaŋ zaŋ ti so. Lala nir maa gba zaa, di gba zaa yi ka a ti paag o, o gba yi sheeg o, shee yi di yɛn paag o mi ka yi zaaha diri gɔrim puuni anfaani shɛli din beni bee din yɛn chɛ ka yi gba zaa ban na be nyaaŋ ŋɔ maa ni kantinsi ka yi baŋ viɛnyɛliŋga ka baŋ yi napɔnkpuɣirisi ti ban be tooni ŋɔ maa ti ni daa kana n-ti feesi chɛlinjisi shɛŋa kiinima bɛ lan tooi feesi li. Yes, ti ni kul kpuɣi tɔpiki shɛŋa ŋɔ maa, zuɣusaa zuɣusaa ka ti na pili maa oo, ɛhii, m ma ti na pili la kaman ban bɔri ni o gu, ka di nyɛla yiŋa ha ka ti na pili li, visa. di topik nim ni nyɛ shɛŋa bi ni mali bɔhisi shɛŋa di puuni di ni tu ni a gbubi binshɛŋa di ni tu ni kadama a chɛ saawari chɛhichɛhi shɛli malibu din di yi niŋ ka a bɔri ni a gu di ni tu ni a niŋdi risɛch shɛm di ni tu ni kadama a bo nuu ni baŋsim shɛm A yi mali nuu lahi baŋsi ŋɔ maa, a ni tooi zaŋ zaŋ go dindahin shɛli n kana ti lan diri anfaani n-nya ŋun be silimiin tiŋ o zuŋɔ yuui gbaliŋ. Domi ŋɔ ni daa kanna maa, o daa pun bi niŋ haŋkali m-baŋ lala tuun baŋsim niŋ ŋɔ maa zaa ha. Di zuɣu nyin ni ti kanni ŋɔ maa, ti yɛri li mi, Hii, ti bi zaɣisi ka yi ban be nyaaŋa ŋɔ maa ka yi ti kana n-nya luɣ shɛli polo zaŋ zali ka chɛ ti ni baŋ ŋɔ ŋuna. E daka yɛtɔɣ shɛli ti zaa kul lahi gbiɛgu a yili, di zuɣu ti ku bɔri ni yi niŋ andasa. N di zuɣu ti ni yɛri ŋɔ maa, ti na ku suhiri ya mi hal na ni zuŋɔ e mɛsɛji maa shɛ yim ya ka laiki vidiyonim maa zaaha. Di shɛŋa beni di bi kanna Tiktok, di bela YouTube maa zuɣu. YouTube maa mi di mali a luɣ shɛli polo a chaŋ ti sɔbsikiraabi ka bi tɛni a notifikashin maa. Ti ku bahi viidiyo pumpɔŋpumpɔŋ nɔŋ nyin bɛn yɛli, Ɛhɛin! Zɔzɔɔ saha shɛli kam mi dabisili kam puuni, di mi bɔrila din yɛn niŋ ka ti bahiri viidiyonima ka yi diri di daanfaani. Di zuɣu eh, ti ni ku yɛn yɛli shɛm zuŋɔ ŋɔ eh, ti ku bela gɔri yɔɣu puuni yaha ka yɛn zaŋ binshɛɣu zaŋ pahi ti mabiligu. Ti tɔɣisiya zaŋ chaŋ Visa yɛtɔɣa, chaŋ zaŋ yɛtɔɣa shɛli zaŋ pahi ma ti na bi tɔɣisi. Dindee yi niŋ ka a niŋ. Ka so kana n-ti kpɛna Silimiin tiŋa eeh ka di nyɛla a yɛn dila tim bee a yɛn siki asylum bɔhi bɔniŋ ka bɛ bɔhira shɛba yɛtɔɣa bɔɣa ka bɛ daa kpuɣi ka nyɛ negative ka bɛ bi ti ba gbana eeh shɛba mi dini ka bɛ daa kpuɣi ka nyɛ di gbana dindini maa zaa ti na bi tɔɣisi li ti ni yɛn yɛli li mi di zuɣu na ku zaŋ ya suɣilo.

zaŋ gu yɛltɔɣa ka n bɔri ni ti kahigi ti ma piligu yɛltɔɣa shɛli bin shɛŋa n bɛ di puuni n miri ka a niŋdi mistɛk ka laa bini maa ka di diya a yi niŋ laa mistɛk nim ŋɔ maa nyini a paaswɔɔd puuni bin zaŋa zaŋ niŋ bilak liis ka di ku mali ku wara yuurop bee zaŋ zaŋ niŋ bilak liis di ŋmana six years n bala bee five years bee ten years n ku tooi teegi amaa America ŋɔ na di ŋmana di gari di chani twenty years bee ku zaŋ zaŋ niŋ black list puuni so di suhiri mabiligu di tɔɣisi visa process puuni kaman din ti naai doli so shɛli n niŋ a visa to ti mi ni tɔɣisili ŋɔ maa kaman ninvuɣu so a ni tooi niŋ binshɛɣu ka bɛ zaŋ zaŋ niŋ black list puuni nyɛla ninvuɣu so ŋun niŋ kamaa silimiinsi pɔi ka bɛ ti yɛn zaŋ a zaŋ niŋ black list puuni bɛ mi la bɛ yi ti yɛli ni ka dama ni dayuɣu m-bɔŋɔ a ti ku yɛli ni ka so wee dayuɣu m-bɔŋɔ ti o gbubi la o lara pɔi ka bɛ ti yɛn zaŋ a zaŋ niŋ black list puuni bee ka bɛ yɛn zaŋ so niŋ black list puuni bɛ pun mi la lala niri ŋɔ maa bɛ dihi mi zaŋ tabili daliya din tahili ka bɛ niŋdi li maa di zuɣu di puuni n-nyɛ a yɛn niŋ a baŋ statement. Miri ka ti niŋ kamani fom biɛri bee yɛm bimbiɛri n-zaŋ niŋ di puuni n-suhir a mi. Kamani niriba pam beni mi ka di nyɛla yɛm bimbiɛri maa bank account maa ka a yuli m-bala. Nyin doli li kamani a hankali puuni bee a ninneesim puuni n-forgi li bee n-ku niŋ li. biɛri biɛri ka yiɣisigu yɛm bin biɛri ka di ŋmanila nyɛ ni neemi binshɛɣu kam din yɛn niŋ maa kompiuta ka bi mali niŋdili di zuɣu kpaŋ maa maŋa ka di nyɛla a yɛn niŋ a binshaɣu kam zaaha miri ka a zaŋ fon bilim chɛ ka binshaɣu kam ku niŋ ka di nyɛla akɔɔrin tu Din ku nyɛ shɛm m-bala ka a niŋ li. Hali bɛ yɛn taai gba bɛ yɛn taai, amaa miri ka a chɛ ka bɛ taai li ka lan tom blacklist a zaŋ zaŋ pahi a bini puuni, miri ka a ti pa niŋ lala bini maa, n suhir a mini malidiliko. Di zuɣu a yɛn niŋ binshɛɣukam zaa ha nyin ku niŋ mi li ka di nyɛla so maŋli zuɣu ka a doli n-niŋdi li. Bɛ yi bi taai di so ni o bi taai ka lan tom blacklist a ka di nyɛla Shingir maa zaaha bɛ nɛn ku blacklista di naam maa. America, Canada, UK ni the whole Europe shingir maa zaaha bin yiŋa ka bɛ ninvuɣ yiŋa ŋun nɛn ku blacklista di naam maa zaaha a ku lan tooi chɛ din ku kpalim maa zaaha dii pala Africa countries ŋɔ ka a yɛn beni naɣila maybe Larabawa tinsi ŋɔ shɛŋa ni tooi deeg a. Di zuɣu mabiligu ti tɔɣisi visa process kaman a ni bildi a bank statement shɛm. so shɛli din tuna doli m-bili di a bank statement a yɛn niŋla a binyɛhiri ŋɔ maa chɛ ka yuli maa ni a binshɛɣu kam maa zaa ha ka di niŋ pɛpɛɛpɛ bɛ mi ni tooi lan di naai a ni bank statement kamani visa ka di nyɛla bo zuɣu ka di nyɛla maybe nyɛ maŋmaŋa arabi niŋ vihisi bee ninvuɣu so bɛ ni tooi bilahi leesa nyɛmi m pahi yaha nyɛmi bɛ taala visa maa ka di nyɛla a nyɛla celebrity yili yiini nyaa bee a nyɛla ŋun mali yuli ka di nyɛla bɛ taami ka a chaŋ bɛ ni taai dabisa shɛŋa maa ka laa dabisa maa ka di ti yaɣi ka a bi kana A yi chɛ n-kuna airport maa bɛ ni yɛla ka di ŋmani a balimba bi ka bi saɣi a maa di zaaha yoli maa bɛn zaŋ zaŋ niŋ blacklist puuni. Nyɛ ŋɔ ŋɔ a bi baŋ a lee nyɛ visa ni a zaŋ zali o bi ku yɛn baanimi yuun gbaliŋ ka a ku lan tooi go n-chaŋ silimiin tiŋa hii. Di zuɣu hali bɛ yi ti a visa bɛ malila binshɛɣu ka bɛ booni li visa calculator di zuɣu bɛ yi ti a visa Visa calculator ba kpa maa maŋa n daa yili ti majoro di nahi shili ya ti zooi maa ka ti niŋdi vihisi ka ti karinda ka ti niŋdi research ti kpa ŋɔ ti maŋa ka ti niŋdi research a yi niŋdi research yɛla pam beni mi a yɛn mili mi ka maa research maa puuni nyɛmi ka a bo soli pɔi ka a ti yɛn yɛli na a yɛn apply ya tin shɛli bi visa nyiŋ kpaŋ maa maŋa ka lahi tiŋ maa ni ka di nyɛla a niŋdi research about visa process din sani ka nyin niŋ bɛn tooi baani ma din sani ka nyin niŋ bɛn tooi baani m passport din sani ka n yi ka eeh bɛn tooi mɔŋ ma din sani m bi tu ni n niŋ din sani tu ni n niŋ a yi niŋdi lala binyɛhiri ŋɔ maa zaa research di ni mali zaɣ deei n tɛha pumpɔŋɔ ti ni be dunia shɛli ŋɔ maa di nyɛla technology ka ti be puuni so binshɛɣukam ka a yɛn niŋ ka vihira di nim maa zaa a yi nya li mi di zuɣu ti suhiri ya mabiligu miri ka a yɛn niŋ binshɛɣu ka zaŋ kɔrim fahili bee ninneesim bee yɛm bin biɛri n zaŋ kpɛhi di puuni a ni yɛn niŋ binshɛɣu kam maa ku niŋmi li ka di ku nyɛla origin ka di ku nyɛ origin hali bee maŋa mi bɛ bɛn saɣim a passport amaa a yi niŋli ka di nyɛla yɛm binbiɛri ka a doli n-niŋli a yɛn deei di daanfaani. Di zuɣu mabiligu ti nyɛ n-yili yɛtɔɣ shɛli n-zaŋ zaŋ tihi biɛɣu ni bee Naawuni ni ti ti saha ti ni lan tɔɣisi yɛtɔɣ shɛli ka di gba zaa ka di niŋ important pam zaŋ chaŋ kaman gɔrim ti eejinim ŋɔ yɛtɔɣa. ni scammer nim ŋɔ di gba zaa bali shili yaha ti ni lan tɔɣi sa ka di laa balli ŋɔ maa mi gba di gba zaa koodi vua ka laa scammers ŋɔ ka bi yina n ti niŋdi di gba zaa ka a bi niŋ hankali di n diya pam di zuɣu koodi vua scammers maa bi mini kambɔnsi n ti pahi tin ŋɔ yaa niŋ ŋɔ bi zaŋla bi zuɣuri gbaɣili taba n niŋdi laa connection ŋɔ maa ka di nyɛla bi mali mi n lan fariti ma bihi yaha di zuɣu laa connection ŋɔ maa gba zaa ti yɛn n labimi na ti ti nya dabisili nti kahigili ka ti pirigili ka ti niŋ hankali zaŋ chaŋ a yi ti nya ka so yɛla ka yɛla lala Côte d'Ivoire maa di yɛltɔɣa maa bee French country nim ŋɔ di shɛli yɛltɔɣa ka a zo ka chɛli n yuli m bɔri Mister President on social media I hope zuŋɔ ŋɔ maa a nyɛla ninvuɣu so ŋun yɛn share yi zaŋ ti a ma bia ka yɛl o gba zaa ni o share yi ma ti ma bia ŋun na bi baŋ ti yɛla, a gba zaa dii paagi na. Nyin ku guui kpe tiɣitiɣ zuɣu nti follow to YouTube gɔrim di puuni experience ni di puuni din beni di yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira di zuɣu. A yi niŋ interest dii ku paagi na, a gba nyin cham YouTube maa nti pirigi yɛtɔɣa maa din pili na shɛm hali na ni zuŋɔ ka a gba ti paali ŋɔ maa a gba ni diri daanfaani. Salaam alaikum.